Emlyn Pritchard dwi, rheolwr cyffredinol yn Rheilffordd Llyn Padarn yn Llanberis. Dwi wedi bod yma 8 mlynedd i diwedd mis yma, diwedd mis Ebrill. A wedi bod yn rheolwr cyffredinol ers 7 mlynedd yn hanner. O, lle braf ofnadwy. Ynde, wrth gwrs, da ni'n cario rhwng 75 a 80 mil o bobl y flwyddyn. Ynde, a'r nod ydy i pawb mynd o'm yn gwenu. Dyn ni cyflogi un o'r ddeg o staff parhaus llawn amser trwy flwyddyn, a wedyn mae gennym ni fyny at pymthag arall yn ystod y tymor pan da ni'n agorad. A maen nhw gyd yn lleol i Llanberis a'r Cylch. Mae gennym ni peirianwyr, Mae gennym ni pobl yn gweithio yn y gegin a'r caffi ac wrth gwrs mae gennym ni siop yn Llanberis a'r siop yn y prif orsaf. Um, so mae gennym ni tri lle, beirianneg, siop a'r caffi. Tony dwi, dwi'n gweith, dwi wedi gweithio yma ers uh, i'w ddeuddag mlynedd o'n y rheilffordd. A dwi'n helpu allan, dwi'n helpu allan y fama, helpu allan y, efo'r uh, peintio a dwi'n helpu allan Gwerthu tocynna, dwi yy dwi'n garddio. Dwi'n neu'... 'Dan ni'n neud bach o ba- neud bach o bob dim yma. Criw bach 'dan ni. Tisni Eleri Jones 'di'r enw. Yym administrator so delio efo bookings, yym atab ffôn, neud rywfaint yn siop, gwerthu ticedi, yy chydig bach yn caffi pan ma' nw'n short staffed.
Mae gennym ni yn dreifar, un o dreifars um, STEM ni, Hefin Owen, di bod efo ni ys 43 o flynyddoedd. Um, na i'n dweud faint ydi oed o'n dechrau i chi gweithio allan faint ydi oed o wan. Ac uh, Nigel Orrit, dreifar um, locomotif arall ni, di bod efo ni ys 35 o flynyddoedd. Pawb yn sbio fyny am ei sadad oedd o'n. Dach chi isio licio wneud yr un peth â'ch tad? Dyna sut o'n i. O'n i'n edrych ar Casey Jones y teledu ers talwm yn y 70au, a wedyn dyna be o'n i'n deutha un, dwi eisiau fod yn drifa tren fel o. A mae pryd fi wedi bod yn wir, a dwi'n dal i wneud o hyd heddiw, a dal i mwynhau o, deud y stori. Siarad o pobl, deud hanes, hanes y chwarael, hanes y trenau. Bwysig iawn, yndi, yndi. Mae hanes ni, mae'n living history fi. Mae'n, dwi'n deud y hanes. Dwi'n dwi wedi bod yn fyny yn y chwarael saith gwaith yn cerdded, tynnu lluniau, a o'n had yn gweithio'n chwarael. Oedd y dad dechrau gweithio 1971 tan 1988. A wedyn, dwi'n dwi, ni dal yn ei draed o.
O un pen i llall ddwy filltir a hanner. Ynde, so mae'r taith i gyd yn para tu awr. Ynde, da ni'n mynd i, i pen llyn, diwedd y llyn, lle da ni'n troi nôl o fanna, dod yn ôl yr un ffordd. So tua 5 milltir i gyd ydy'r ydy taith.
Mae hwnna'n gwaed ni, rili. Ynglŷn â Ffestiniog, ydy, mae o... d- dyna da ni, da ni'n llechi, da ni yn through and through mewn ffordd, de. Hebddyn nhw, fysa ni'm yn, yn sefyll yma rwan, ti bo? Um, a hanes fama, oedd yna lot yn volunteers, dwi'n meddwl, o'n nhw, neu, neu pobl lleol, eisiau trio agor um, twristiaeth efo, efo tren, lle lawr y lein, er mwyn gadw fo'n gorau mewn un ffordd i, i gofio be' oedd o pan ddechreuodd y chwareli yn 1961 felly ia? So mae o'n bwysig rili a 'dan ni isio dangos i bobl be' oeddan ni a be' 'dan ni 'wan a bo' ni dal mor gry' a be' oeddan ni cynt ond mewn ffordd chydig bach wahanol. Dolbadarn, cael ei galw ar ôl y Castell Dolbadarn sy'n dros 800 oed, ac Eilidr, lle oedd y mynydd, lle oedd y chwarel. Eilidr Fach neu Eilidr Fowr ond Eilidr 'dan ni'n galw fo. A heiddiw ma, yn fanno ma mynydd gwerfu sy'n cynnychu trydan i'r National Grid. Gath y rheilffordd fel mae o wan fel um, atyniad twristiaeth. Um, gath o'i ffurfio yn 1971. A mi oedd e'n i fod blwyddyn dwythau i dathlu yn pen blwydd yn 50 ond oherwydd y pandemig a ballu, nath ni gohirio fo tan blwyddyn yma. Ond mae yna rheilffordd o ryw fath wedi bod yma hefo diwydiant llechi yn chwarae Dinorwig. Um, mae yna rheilffordd wedi bod yma ers 1848 dwi'n meddwl. Ia, so jyst iawn 200 mlynedd.
Byddai'n deutho nhw'n gyntaf, mae'n dweud bore da, bore da, good morning, a danos lle gath y tren ei adeiladu. Mil, um, tren Thomas Bach, 1914, yn Swydd Efrog yn Leeds, a wedyn yn deud yr hanes y fanna, A faint di? Maent mae'n bwyso chwech tunnell a hanner a mae'n gallu tynnu 156 o denilli. Ac yn chwarael, Aldous Class ydy trena Thomas Bach a Gelidir, a Dolbadan yn Port Class a mae gynnu nhw dom yn canol. Dyna beth i gwaniaeth felly. Ond mae pobl reit diddorol eisiau gwybod beth i hanes, beth i be ar y trena. Dach chi'n gallu edrych weithiau ar y ffenestri, mae yna WD yna, War Department, mae yna rhywbeth gwahanol i edrych ar bob injan. Pobl bach sy'n licio mwy pethau mwy manwl, dyn jyst dweud y stori chdi bach. Ges i rwy'n y ffôn bore yma'n gofyn so Thomas Bach gyda ni wsos yma, ti'n gwybod? So maen nhw, maen nhw, maen nhw diddordeb mawr yna.
Nes i ddechrau dreifio uh, Sens Dem yn, yn dechrau 1980 a dwi'n gyrru wan nes 42 o flynyddoedd. Achos pan o'n i'n ddeunaw oed, dwi'n cofio Vic Bradley, un o'r rheolwyr amser hynny, yn dweud, uh, pen fwy hapus i fi ar y tannoedd a pob rhai merched yn clapio a eisiau gwneud swts a pethau fi. O'n i'n meddwl,
Yn ddiweddar, cafon ni ddwrnod i ddathlu y 50 uh, penblwydd uh, rheilffordd Yn Gwesty'r Victoria yn Llanberis yma, uh, o'na ta 70 o cyfranddalwyr a'i gwesteion, ac oedd o'n diwrnod llwyddiannus iawn. Um, nath Dr Hayden Edwards, un o'r cyfarwyddwyr, nath o'n ei darlith ar yr hanner cam mlynedd cyntaf y rheilffordd, ac fel dwi dweud, hwnna llwyddiannus dros ben. A fel rhan o'r dathliadau, Fel da chi'n weld y mamau heddiw yma, da ni wedi gwneud arddangosfa lluniau sydd o'n gwmpas ni yn, yn yr ystafell yma yn dangos y rheilffordd a diwydiant llechi yn Llanberis yn gyffredinol, dim jyst dros yr hanner can mlynedd dwytha, ond wrth gwrs ers canrifoedd. A y lluniau yma sydd yn fan hyn, fel dwi'n dweud, maen nhw'n dweud dipyn o'n hanes ni ers i ni gael yn sefydlu yn 1971. y cyfranddalwyr um, wrth gwrs sy'n bia'r cwmni. Ac oedd o'n braf iawn fel gymaint yna. Ac yna gymaint yna oedd wedi cael cyfranddaliadau yn y cwmni reit o'r cychwyn. A wrth gwrs yna rei yna lle oedd y cyfranddaliadau wedi cael eu pasio ymlaen gen i mamau tada i'r genhedlaeth nesaf sef yn nhw. Na, oedd o'n braf iawn weld nhw yna. Oedd hi'n diwrnod braf, mi athon nhw'r taith ar y tren hefyd i weld yn union lle da ni wedi dŵad o'r 70au cynnar i lle da ni wan. Mae yna wahaniaethau mowr wedi bod uh, yn y rheilffordd i ddechrau, oedden ni mond yn gorad o gilfach ddu lle da ni heddiw yma, i Cei Llydan, so rhyw chwarter milltir, hanner milltir oer y daith i ddechrau. Wedyn mi agoron ni Pen Llyn ac yn teigan mlynedd yn ôl yn 2003 mi nathon ni agor ystyniad i Llanberis. So mae yna newidiadau mowr wedi bod. Um, wrth gwrs, so Thomas Bach wedi bod i ffwr yn cael ei ailadeiladu yn y dwy flynedd dwytha. So mae gennym ni Thomas Bach yn ôl hefo ni, uh, Dolbadan wrth gwrs, yr injan da ni wedi weld heddiw yma, a Gilidir. Mae gennym ni cynlluniau, um, er, mae'r cyfarwyddwyr a finna, mae gennym ni cynlluniau ar ffordd da ni eisiau symud ymlaen dros y blynyddoedd nesaf. Um, dwi'n rhy siŵr os ydych chi'n dweud dros y 50 mlynedd nesaf, dwi'n meddwl fydda i yma cweit i weld y, y can lwyddiant o'r rheilffordd. Ond mae gennym ni cynlluniau, da ni gobeithio um, wneud yn yr, fel dwi'n dweud, yn y 4-5 mlynedd nesaf. Fel cwmni sy'n rhedeg trenau stêm. Da ni'n atyniad i twristiaeth hefyd, a fel o'n i'n dweud yn gynt, mae yna rhwng 75 ac 80 mil o bobl dod yma y flwyddyn. A nod ydy i gael 75-80 mil o bobl yn gadael ni yn gwenu. Dyna di pwrpas ni, ydy wneud pobl yn hapus, gael nhw'n iawn i'r ardal. Mae'r ardal mor brydferth beth bynnag. Ond ia, dyna di'r dyna di gol i weld bob un Unigolyn sy'n dod ata ni yn gadael efo gwên ar ei gwynebau.